Gadyrdan tomaşaçylar, eziz ildeşler. Bilinçi ýaly 12-nji martda Türkmenistanda absurd teatry oýnaldy. Gyssagly bir ýalançykdan prezidentlik saýlawy geçirildi. Konstitusiýa garşy özleriniň kabul eden tassyklan saýlaw kanunyna garşy. Indi şu gün on dördünji martda Türkmenistanyň saýlaw komissiýasynyň başlygy düýn bazar güni bir metbugat ýygnagyny geçirdi. Şo metbugat ýygnagynda ýalanjykdan geçirilen prezidentlik saýlawynyň on ikinji martdaky netijeleriniň şu gün on dördünji martda halk köpçüliginiň, dünýä köpçüliginiň dykgatyna ýetiriljekdigini aýtdy. Gulmyrat Myradow Türkmenistanyň Saýlaw merkezi guramasynyň ýolbaşçysy şeýle maglumat berdi. Şol bir wagtyň özünde-de Türkmenistanda diktatorlygyň bähbidi üçin gözegçilik eden, synçylyk eden SNG wekilleri, synçylary şol bir wagtyň özünde Şanhaý howpsuzlyk guramasynyň wekilleri we Yslam konferensiýasy guramasynyň synçylary Türkmenistandaky şu ýalanjykdan gurnalan prezidentlik saýlawynyň hiç hili düzgüni bozman talabalaýyk görnüşde geçirilendigini habar berdiler. Ýagny bular Türkmenistandaky üçünji diktatorlyk režimini gollaýandyklaryny, şoňa hyzmat edýändiklerini resmi taýdan bildirdiler. Mundan daşaryn, Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, OBSE diýdigimiz ýa OECD, bilşiňiz ýaly bu on ikinji martda Türkmenistanda geçirilen ýalan prezidentlik saýlawyny synlamakdan, şoňa gatnaşmakdan ýüz öwrüpdi, sebäbi olar muň Konstitusiýaň we öz saýlaw kanunlarynyň köp maddalaryna ters gabat gelmeýändigini, şeýle-de ynsan hak-hukuklary taýdanam köp kemçilikleriň bardygyny öňe sürüp, Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasyny guramasy synçy ibermedi bu saýlawlara. Gulmyrat Myradow atly Türkmenistanyň Merkezi saýlaw komitetiniň başlygynyň halk köpçüligine beren absurd maglumatlaryna görä, ýene Türkmenistandaky absurd diktatorlyk režimi, hökümedi ýene täze absurd rekordlaryny durmuşa geçiripdir. Aýdylyşyna görä, Türkmenistanda bilinşi ýaly bu ýalan saýlaw gaty gysga wagtda geçirilmeli edildi. Şol wagtyň özünde-de gaty gysga wagtyň içinde ses bermeli edildi. Şoň üçin indi bu Türkmenistanyň Merkezi saýlaw komitetiniň berýän görkezijilerine, statistikasyna görä, ýagny diktatorlaryň öz berýän statistikasyna görä diýmek, Türkmenistanda her muntda iki sany raýat ses beripdir. Başgaça hasaba görä-de, her sagatda ýüz sekiz sany raýat ses berip ýetişipdir. Şolar ýalyky gaty tizlikde, ýyldyrym tizliginde Türkmenistanda şu ýalan diktatorlyk saýlawy geçirilip tamamlanypdyr. Indi görşüňiz ýaly, mähriban doganlar, başdan soňa çenli haýsy tarapyndan ele alsaňyz alyň, durşy bilen ýalan, durşy bilen absurd. Siz özüňiz pikir edip görüň. Iň ösen tehnologiýa döwletde elektronik enjamlar bilenem bolsa bolubersin, bir saýlawçyň gelip, saýlaw depderçesinden, onda-da Türkmenistanda bilýäňiz, saýlaw depderçeleri zatlary bar. Saýlaw depderçelerini dörüp, şo taýdan öz adyny tapyp, gol çekip, şol e, saýlawçyň kagyzyny alyp, ses bermeli ýere girip, çykyp atýança näme 30 sekund gerekmi? Hä? Her minutda iki sany adam ses beripdir. Şular ýaly ýyldyrym tizliginde Şeýle höwes bilen döwrebap tehnologiýanyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, şular ýalyky absurd rekordyny täzeläpdirler, Türkmenistandaky diktatorlyk režimi üçünji diktatorlygy başlatmak üçin şular ýaly gaty höwesli we howlukýarlar. Ynha, mähriban doganlar, on ikinji martda Türkmenistanda gurnalan absurd saýlaw teatrynyň statistikalary, öz gurnaýjylary tarapyndan şeýle halk köpçüligine ýetirildi. Indi sizem mundan soň bilip goýuň, Türkmenistandaky üçünji diktatorlygy kim isleýär? Kim mundan özüne bähbit gözleýär? Öňki gepleşiklerimizde-de aýdypdyk. Türk döwletleriniň guramasy diýen bir gurama bar. Aý muň soňy tugrana ýazýar eýle-beýle diýen bolýarlar. Bizem aýtdyk bular diktatorlaň kluby diýdik. Häzirki diktatorlaň reklamasy üçin döredilen kiçi dilden bärde türki döwletleň guramasy diýdik. Bu guramada bardy. Serdar Berdimuhamedowy gollaýandygyny bildirdi. Şoň reklamasyna gatnaşdy. Şul teatra, şu masgaraçylyga gatnaşdy. Şu masgaraçylyga gatnaşan Şanhaý howpsuzlyk guramasy, Yslam hyzmatdaşlyk guramasy, şeýle-de owalky sowet respublikalarynyň emele getiren SNG ýa-da Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy guramasynyň synçylary, işgärleri, bulaň hemmesi diktatorlygyň ýallaklary, hyzmatkärleri, ýalýaglary. Üçünji diktatorlygy ýazgarmaga dowam edýäs. Bu diktatorlygy Türkmenistanyň häkimiýetine getirmek isleýänleri, şony gollaýanlary hemmesinem ýazgarmaga dowam edýär. Hereket atly Birleşen Türkmen Halk Frontunyň üçünji diktatorlygy bütin dünýäde boýkot etdirmek, protest etdirmek üçin alyp barýan tagallalary, protestleri, ýazgarmalary dowam edýär. Bizi gollaýan, bize goşulýan, biziň bilen bile şu masgaraçylygy, absurd rekordlaryny Türkmenistanyň halkyny, döwletini üçünji diktatorlyk bilen ýene gul gyrnak hökmünde saklamak isleýän haramzadalary ýazgarmaga, şolary protest etmäge dowam edýän, bizi goldaýan, bize goşulýan ähli watandaşlarymyza çäksiz minnetdarlyk. Tiz wagtda ýeňiş gazanyp, Toý saçakly öz watanymyzda gatnaşyp ýörmek hemmämize nesip etsin. Ýeňişiňiz gutly we düşümli bolsun mähriban doganlar.